U jiena lest hawnhekk għal avventura oħra fi Sqallija. Illum ser noħodkom f'post li għal ħafna huwa għal qalbhom. Post li sabiħ jitgawda kemm filgħodu kif ukoll billejl. Jekk inti tħobb l-ikel, il-baħar u l-kultura dan il-programm huwa ddedikat għalik. Illum Knockabout Sicilia ħa mmorru Marzamemi.

Ser insuq lejn il-kosta ta' Xlokk ta' Sqallija. Jiena u nsuq stajt ingawdi xeni mill-isbaħ tal-kampanja mimlija siġar taż-żebbuġ, vinji u għelieqi tas-siġar tal-ħarrub u tal-lewż. Din iż-żona hija magħrufa għar-rikkezza agrikola tagħha u tara meded kbar ta' art agrikola, speċjalment fiż-żoni ta' madwar Ispika u Rosolini. Hekk kif tasal lejn Marzamemi, il-pajsaġġ jibda jinbidel, b'aktar veduti kostali u sinjali tal-wirt tas-sajd tar-raħal. Aktar ma tersaq qrib, aktar tinnota l-ilmijiet ċari tal-Baħar Jonju, indikazzjoni li qed toqrob lejn id-destinazzjoni tiegħek. Wasalt Marzamemi. Nieħu nifs 'il ġewwa u ngħid xi ġmiel ta' raħal hawn, x'serenità u trankwillità. Marzamemi huwa raħal tas-sajd antik u bil-maġija kollu tiegħu dan ir-raħal sabiħ jitgawda kemm filgħodu kif ukoll filgħaxija. L-affarijiet li wieħed jista' jara hawnhekk huma kemxejn limitati, però meta tagħmilhom kollha f'daqqa, ikollok effett li joħolqu atmosfera tal-ħolm. sospiża fiż-żmien. Denja ta' film. Fil-fatt dan il-post kemm-il darba ntuża għal diversi films, fosthom La Piovra u Life of Pi. Bl-għeruq tiegħu li jinfirxu lura għas-seklu għaxra taħt l-influwenza Għrbija, dan ir-raħal pittoresk evolva minn ċentru bieżel għall-ipproċessar tat-tonn għal ċentru vibranti tas-sajd artiġġanali u tjubija kulinari. Iċ-ċentru tar-raħal qiegħed fuq promontorju żgħir u jipprovdi veduti mill-isbaħ tal-baħar. Marsa Memi huwa teżor li jistenna li jiġi skopert li joffri taħlita ta' storja, kultura u sbuħija naturali li tiġbed lil kull min iżuru. Kemm jekk qed tfittex togħmiet lokali, tgawdi x-xemx fuq xi bajja sabiħa jew tgawdi l-lejl fil-pjazza, Marsa Memi jwiegħdek esperjenza indimentikabbli għall-vjaġġaturi li qed ifittxu esperjenza Siċiljana awtentika, viċin il-baħar. Iċ-ċentru ta' Marzamemi huwa mill-iktar pittoresk, l-istorja tiegħu tmur lura għas-seklu tmintax, u kollox huwa mdawwar hawnhekk, madwar Pjazza Reġina Margherita. Żona bi djar ikkuluriti tas-sajjieda, tonnara storika, palazz aristokratiku u l-knisja antika ta' San Francesco de Paula li jirriflettu l-essenza tas-seħer kostali Siċiljan. Il-knisja antika ta' San Francesco de Paula inbniet fuq ordni tal-Prinċep Villadurada, flimkien mal-kumpless arkitettoniku tat-Tonnara, tant li llum hija sempliċement imsejħa il-Knisja tat-Tonnara. Id-dehra tal-knisja hija mimlija karattru u pittoreska, fi stil tipiku Barokk, b'tieqa tonda u kampnar ħelu fuq ġenb wieħed. Illum din il-knisja hija dekonsagrata u m'għadhiex tintuża għal funzjonijiet reliġjużi. Mal-ġenb tal-knisja ssib arkata żgħira, meta tgħaddi minn taħt din l-arkata wieħed isib numru ta' ħwienet żgħar u butiks.

Il-port għadu jintuża mis-sajjieda lokali u ta' spiss tara dgħajjes tas-sajd fuq l-ilma, ċar daqs il-kristall. L-atmosfera hawnhekk hija paċifika u awtentika li tagħti ħarsa ċara dwar l-istorja rikka marittima ta' dan ir-raħal. It-Tonara ta' Marzememi hija faċilità antika tas-sajd għat-tonn li tmur lura għall-era Rbija. Darba, kienet il-qalba tal-ekonomija tar-raħal, però issa tinsab bħala punt ta' referenza storiku bil-bini tal-ġebel tagħha u l-btieħi mgħaqqda li jevokaw il-wirt marittimu għali ta' Sqallija. It-Tonara llum hija sit kulturali li tospita avvenimenti u wirjiet. Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami kif niġu lura ħa nurikom x'bajjiet sbieħ toffri Marzamemi. Knockabout jirringrazzja lil Għalik li qed issegwi Knockabout Sicilia għandi appell meta f'kumpanija mal-ħbieb jew anki jekk qed tirrilassa waħdek, pleter salumi jinżel għasel. Flimkien ma' Fjord Vita nixtiequ nisimgħu minn għandek min fost sħabek ma tiddejjaq xejn taqsam magħhom pleter salumi Fjord Vita. Biex tipparteċipa sempliċi ħafna. Idħol fil-paġna ta' Facebook tiegħi u imbonniċi.tv Sib ir-ritratt tiegħi flimkien ma' Salumi Fior di Vita u ikkummentalna b'isem u kunjom il min tixtieq tinnomina biex ikun rebbieħ ta' din il-kompetizzjoni. Marza Memi magħrufa wkoll għal bajjiet mill-isbaħ li toffri, bajjiet perfetti għal rilassament kif ukoll biex tgawdi l-veduti fuq il-Baħar Jonju. La Spinazza tinsab ftit 'il barra mir-raħal. Din bajja ramlija popolari ħafna. B'ilmijiet ċari u baxxi, din tagħmilha perfetta għal familja bi tfal. Il-bajja hija mgħammra tajba b'faċilitajiet biex tgawdi x-xemx, Tom jugħtiku l-ikla tajba f'wieħed mill-bars tal-bajja. Ftit 'il bogħod minn Marzamemi, Għaxar minuti karozza biss issib il-bajja ta' San Lorenzo, meqjusa bħala waħda mill-isbaħ fi Sqallija. Hawnhekk issib ramel fin u dehbi u ilma ċar kristall. Il-bajja tagħmel parti mir-Riserva Vindikari, żona protetta li tista' tgawdi kemm il-baħar fiha kif ukoll in-natura tal-madwar, b'duni u varjetà ta' speċi ta' għasafar li jżidu mas-sbuħija xenika. F'Mar Zamemi huwa impossibbli li ma ddoqx l-ikel mill-aqwa li dan raħal għandu x'joffri. Minn frott il-baħar maqbud frisk għal platti tradizzjonali Siċiljani. Kull platt hawnhekk huwa ċelebrazzjoni ta' togħmiet u tradizzjonijiet kulinarji li jiddefinixxu din il-ġawhra kostali. Waqt li nesplora t-toroq dojo u l-purċeniku ta' Marsa Mamie, Ma nistax nirreżisti u ma nduqx il-kċina lokali inkredibbli li Marzamemi hija tant magħrufa għaliha. Lina da kemm spjegat li l-ittum għal din ir-riċetta huwa

Wasalt Marzamemi. Nieħu nifsil ġewwa u ngħid xi ġmiel ta' raħal hawn. Marzamemi huwa raħal tas-sajt antik u bil-maġija kollu tiegħu dan ir-raħal sabiħ jitgawda kemm filgħodu kif ukoll filgħaxija. Mal-ġemb tal-knisja ssib arkata żgħira. Meta tgħaddi minn taħt din l-arkata, wieħed isib numru ta' ħwienet żgħar u butiks. Marza Memi magħrufa wkoll għal bajjiet mill-isbaħ li toffri bajjiet perfetti

Marzamemi, raħal żgħir pittoresk mal-baħar fi Sqallija, fejn il-kultura, l-istorja u l-ġmil naturali jingħaqdu kollha flimkien. Bi Pjazza Reġina Margherita, it-tonnara storika u l-bajjiet mill-isbaħ joffrulek esperjenza Waqt li nesplora t-toroq dojoq u l-porċeniku ta' Marzamemi, ma nistax nirreżisti u ma nduqx il-kċina lokali inkredibbli li Marzamemi hija tant magħrufa għaliha. Illum għandi l-pjaċir niltaqa' ma' Lina Campisi, mara notevoli li jidejha jagħmlu l-maġija fil-ħolqien ta' platti awtentiċi. Il-ħiliet kulinari tagħha verament jaqbdu l-essenza ta' din il-ġawhra kostali. Lina, Lina Campizi, oh, Owen, piacere. Piacere. Grazie per, aver, per averci accolto a casa tua. Grazzi anki a voi. È un grande piacere, jiena vera kburi li Lina laqgħatna hawnhekk id-dar tagħha. Huwa ta' unur kbir li nara lil Lina taħdem kif ukoll taqsam din il-passjoni kbira li għandha għat-tradizzjoni kulinarja tal-kċina Siċiljana. Imwielda f'Marzamemi stess, Lina litteralment trabbiet fir-riħa tal-melħ. Fiż-żmien qabel ma bniet id-diga, meta l-baħar tax-xitwa kien jinvadi t-toroq u kienu jużaw id-dgħajjes biex jimxu madwar l-isqaqien. Lina tispjegali li fi tfulitha kienet tilgħab fost ix-xbiegi tas-sajjieda u tgħallmet kif tnaddaf il-ħut mingħand in-nanna tagħha stess meta kienu jaslu s-sajjieda bid-dgħajjes mgħobbija. Kompliet tgħidli kif hi ssajjar skont riċetti tradizzjonali biss. Oggi cosa ci prepari? Questo è un pesce, una, è un tonnetto alletterato che viene pescato in questo periodo. Lina tajli li għallum ser tipprepara riċetta tradizzjonali bit-ton. It-ton huwa wieħed mill-ħut favorit tagħha għax fakkara fin-nannu li kien il-kap tat-tonnara. Din ir-riċetta tradizzjonali hija sempliċi imma splużjoni ta' togħmiet tajba. Ingredjenti sempliċi li joħolqu platt bnin. Lina tirrakkontali kif meta kienet żagħżugħa ħafna miż-żgħażagħ ta' Marzamemi ta' dak iż-żmien kienu emigraw. Hi rritornat Marzamemi wara madwar tnax-il sena u bi swied il-qalb sabet il-post f'telqa kbira. Ħafna mill-bini kien imwaqqa' u maħruq. Meta rat hekk, ma setgħatx toqgħod bi kwieta qabel ma ħadet azzjoni u reġgħet bdiet tagħti l-ħajja 'l din iż-żona tant sabiħa. Illum Marzamemi ħa l-ħajja ta' veru u jħaddem mijiet kbar ta' żgħażagħ kemm fl-istaġun tas-sajf kif ukoll fix-xhur aktar kwieti tax-xitwa. Proprio deve essere dorato. Quanto è dorato e lui Lin għadha kemm spjegat li l-tewm għal din ir-riċetta huwa essenzjali. L-abbundanza tat-tewm trid tkun preżenti biex jiġi preparat dan il-platt għax jagħti il-palat, it-togħma

Inħares lejn Lina taħdem u naffaxxina ruħi. Nara artist jikkrea opra tal-arti. Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' reklami, kif niġu lura ħa nkomplu nisimgħu iktar dwar l-istorja ta' Lina, il-familja Campizi, u wkoll nesploraw iktar domiet. Knockabout jirringrazzja lil Għandi appell għat-telespettaturi żgħar ta' Knockabout Sicilia. Flimkien ma' United Colors of Benetton irridu narawkom bl-uniformi tal-iskola. Ibatuli r-ritratti tagħkom, messaġġ privat fuq il-paġna owenbonnici.tv u dak ir-ritratt li tibatuli, grazzi għal United Colors of Benetton, tistgħu terpu aċċessorji biex tgawduhom l-iskola. Qed nistenna minn għandkom.

Ħa naqsam magħkom x'unur għandi li kont fil-kċina flimkien ma' Lina naraha tipprepara dak il-platt bnin bit-tonn preparat skont it-tradizzjoni, riċetta antika li ġiet mill-ġenerazzjonijiet ta' qabel u hi taħdem b'daqshekk passjoni. Lina, Mia hi raccontato la storia delle tovaglie Lina rrakkuntat l-istorja interessanti ħafna fuq it-tvalji. Lina tispjegali kemm għandha l-qalba t-tvalji li tuża fuq l-imwejjed. Tirrakkuntali wkoll li hi tagħżel li tuża t-tvalji biex iżżejjen l-imwejjed b'rispett tan-nisa tas-sajjieda tal-passat li sakemm l-irġiel tagħhom kienu jkunu fuq il-baħar kienu jużaw il-ħin biex joħolqu dawn it-tvalji sbieħ. Xi wħud mit-tvalji kienu jużawhom huma stess għall-familja tagħhom u oħrajn kienu jibdew jippreparaw id-dota għal uliedhom il-bniet. Xi tgħidli fuq il-ġenerazzjoni l-ġdida tal-Campisi? Għandhom il-passjoni għall-kċina bħalek? Il-ġenerazzjoni l-ġdida tal-familja Campisi, ulied lina li b'kollox qegħdin ħamsa, kollha għandhom l-identità tagħhom, imma dejjem artistika. Lina è stato veramente un piacere incontrarti e ti devo ringraziare per la tua accoglienza. Grazzi kbira ta' kemm laqgħatna hawnhekk f'dar Lina. Ovvjament wasal il-ħin biex induqu t-tonn. Grazie moltissimo eh Lina. Grazie a voi di essere venuti qui a trovarmi.